Bu willaň gowy zady, gazy, togy, suwy, hiç zadyny saklap bolanok. Şu jaýy görüp, menem saklap bolanok şu wagt. Gel, operator. Muň içi hindi kinoň kino düşürilýän ýeri ýaly-ow. Gel hany. Gel, gel, operator. Geň görüp seredýän zadyma seret, ine, lýustra sered-ä. Şuny nädip dakdylarka? Ilki haýran edýän zat. Seret. Görşümiz ýaly, owadan, ykjanja willa. Geliň. Eý, tüweleme, Allajan! Täze ýylyň öň ýany şeýle owadan, jaýly bolmak her bir türkmen ojagyna Allajanyň özi Hudaý ýetirsin. Gel, ine, ýatylýan otagymyza taýyn seret. Ýatylýan otagymyzyň, ine, Sanuzel hem öz içinde ýerleşdirilen. Ajan. Ine, ýatylýan otagymyzda dynjam alyp bolýar. Öýdäki bilen sögüşýäň, ine bärde oturýan, kino görýän, ýaraşýança. Ine kondisioner hem hemme zatda. Aşagymyz gowy zady. Çöpni pol. Daşaryň arassa howasyna seredä. Ýüregiňi buz ýaljak edip, Daşaryny synlap oturmaly-la balkonda-da. Şeýle gowy gurnapdyrlar. Allajan, hemme kişä Hudaý ýetirsin. Gel hany, beýleki otaglarymyza baraly. Ýa Rysymylla. Ine. Bul otagymyzam, detsk otagymyz. Ine görşüňiz ýaly deskotom, şkaflar, görýän öý goşlamaz, lýustralar, hemme zatlar tutulara çenli, galýar mähmanlar. Ine gapylaryna çenli döwrebap derejesinde oňarypdyrlar. Gel. O hindi kinoda söýüşdirmeýän adam bar-a, şeýle ýokardan gaýdýar-a Bobin kinosynda. Edil şonuň ýaly hindi kino Kino düşürilýän ýer ýalylaýyny tüweleme. Gaty gowy oňaryp durlar. Aşagymyz hem çöpni pol. Hemme ýeri. Ine. Gelani. Bu lotogumyzam göreli. Vay ba, bu lotogumuz ustol toy. Ine. Yaş toy zad etsen. Ine tüweleme. Yaş toy zad etsen. Ehli mihman galya. Seret, mähriban doganlar, görşümiz ýaly, döwrebap derejesinde oňaryp durlar. Bismillah. Geliň indi kuhnýamyz bilen tanyş bolýar. Ine kuhnýamyzy görýän, ine tüweleme. Naharymyz hem gaýnap dur. Kuhnýamyzyň gapdalynda sanuzel. Beý, beý, tüweleme. Muny apparatura zadam bar. Ýaş toý zady edäýen ýagdaýynda. Geliň indi howlymyzyň daşky bölegi bilen tanyş bolýas. Daşky böleginde basseýn, hemme zat ýerleşdirilen. Ine howlymyzyň daşky bölegi mähribanlar. Ine daşky böleginde ýörite basseýn, sauna, hemme zat ýerleşdirilen, ýöne bir kafel goýulmadyk. Şoň üçin hem görkezmäli, eziz doganlar, daşky böleginde ine şu taýda stol, gazanlar, ojaklar, mangala çen hemme mümkinçilikler bar. Mähriban doganlar, bu jaýymyzyň ýerleşýän ýeri Mary welaýatynyň Wekilbazar etraby. Baha altmyş müň. Uzyndan şäher jaýam alyp bolýandyr admin, maşynam alyp bolýa, isleseň ýarsyny geçseň bir ýyl garaşybam bolýa, alana nesip etsin, toýly jaý bolsun, janyňyz sag bolsun.